Раббыбыз Аллаһ Субхана уә Тәгаләгә булсын, һәм дә безнең сәлам шәрифләребез һәм дә барча салаватларыбыз безгә ислам динен аңлатып һәм өйрәтеп калдырган, ак белән караны, сөннәт белән бидгатьне, дөреслек белән ялганны аерып күрсәткән Аллаһ Субхана уә Тәгаләнең соңгы пәйгамбәре вә илчесе Мухәммәд ибне Абдуллаһ салләллаһу алейһи уә сәламгә булсын. Раббыбыз Аллаһ Субхана уә Тәгалә шушы көннәребезне мөбарәк көннәрдән кылып, Шушы көзләрне хәерле көзләрдән кылсын, хөрмәтле җәмәгать. Аллаһ Субхана ва Тәгалә Адәм баласын тәннән һәм җаннан бар иткән. Ягъни һәрбер кешенең бар тәне, һәрбер кешенең бар җаны. Һәм Раббыбыз Аллаһ Субхана ва Тәгалә үзенең китабы Коръәни Кәримдә һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең хәдисләрендә Тәнебезне ничек кайгырткан кебек, үзебезнең җаныбызны да кайгыртырга әмер итә. Адам баласы үзенең тәне турында уйлана, аның матурлыгына ихтибар итә, аның матурлыгын сакларга тырыша. Тәне пычранса, ул аны юа, киеме пычранса, Ул аны пакълый. Әйе, ислам дине безне шуңа чакыра, шуңа этәрә. Киемебезне дә, тәнебезне дә без пакъларга һәм чиста тотарга тиешбез. Бу Раббыбыз Аллаһ субхана ва тәгаләнең әмере һәм пәйгамбәребез саллаллаху алейһи ва сәлләмнең сөннәтедер. Ләкин адәм баласы үзенең тышкы кыяфәтенә генә түгел, ә бәлки үзенең Эчке тормышына да, җанына да, калебенә дә игътибарлы булырга тиеш. Тәнен ничек чистарткан һәм паклаган кебек ул үзенең җанын да, үзенең калебен дә чистартырга һәм пакларга тиештер. Чөнки әгәр дә адәм баласының җаны пычракка баткан булса, гөнаһларга, гөнаһлар белән тулган булса, Аңа гөнаһны эшләү бик җиңел булачак. Ничек итеп, әгәр дә берәр кешенең киеме яисә тәне пычрак була икән, ул пычранырга курыкмаячак. Шуңа күрә кеше эшкә тотынган вакытта эш киеме белән эшли. Чөнки эш киеме пычранса да, ул болай да пычрак. Ул аның өчен борчылмый. Пычранса пычраначак, ягъни аңа артык игътибар итми. Шулай ук адәм баласының җаны да, калебе дә. Әгәр дә калебебез пычрана икән, гөнаһлар белән тула икән, андый кешегә тагын бер гөнаһны эшләү бер нәрсә дә тормый. Ул аның хакында уйламый да. Әгәр дә адәм баласы пакьләнеп, чистарынып, үзенең җанын пакьлый икән, калебен чистарта икән, инде андый кешегә гөнаһлы эшләрне эшләү дә җирәнгеч булачак, иншаллаһ. Чөнки әгәр дә без мунчадан мунчадан чыкканнан соң тәнебез һәм чиста киемебез белән чыгабыз һәм берәр тузан гына кунса, тиз генә аны сөртеп алырга тырышабыз. Чөнки яңа гына мин чистарынып чыктым. Минем киемем чиста, тәнем чиста, һәм аңа тузан куна икән, мин аны юып алам, чистартып алам. Әйе. Шулай ук җаныбыз чиста була икән, җаныбыз пакьле була икән, адәм баласы шулай ук Әйе, гөнаһлардан ерак булырга тырышачак. Һәм Раббыбыз Аллаһ Субхану ва Тәала кайсы бер айларны һәм кайсы бер көннәрне мубарак айлардан һәм мубарак булган көннәрдән кылган. Шушы айларда һәм шул көннәрдә кылына торган изгелекләрнең дәрәҗәсен Раббыбыз Аллаһ Субхану ва Тәала арттырган. Шулар арасыннан мисал өчен Рамазан ае, бигрәк тә аның ахыргы ун көннәре. Шуңа күрә мөэмин мөселманнар Рамазан айларында, әйе, һәм бигрәк тә аның ахыргы ун көннәрендә һәм ун төннәрендә гөнаһлы гамәлләрдән сакланалар, чөнки аларның җаннары чистарына, җаннары пакьлана, пычрак киюдән алар куркалар һәм сакланалар. Шулай ук Мөхәррәм аенда кылынган изгелекләр һәм инде бүген җомга хөтбәсендә Икенче атнадагы, икенче атнада башлана торган Зулхиҗҗә аеның аенда булган э, изгелекләр хакында сөйләп китәсе килә. Ошбу айның да э, изгелекләре дәрәҗәсе бар. Ошбу айда кылынган кайсы бер гамәл гыйбадәтләр дә өстен булып торадыр җәмәгать. Ул да булса Зулхиҗҗә аенда. Раббыбыз Алла субхану ва тааля һәм пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям моңа өндәгән һәм моңа чакырган җәмәгать. Раббыбыз Аллаһ субханаһу ва тәгалә шушы айларны бар кылып, шундый көннәрне бар кылып, адәм балаларының пакълануын һәм чистарынуын тели. Хәтта шушы айларның һәм шушы көннәрнең дәрәҗәсен арттырып, мөмин мусламаннар изгелек кылырга ашкынсыннар һәм гынахлы гамәлләрдән ерак булсыннар өчен. Һәм хәтта пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вә сәлләм дә әйткән. Адәм баласында бер кисәк бардыр. Бер ит кисәге. Әгәр дә шушы ит кисәге сау сәламәт була икән, аның бөтен тәне дә сәламәт булачак. Әгәр дә шушы ит кисәге бозык булса, аның бөтен тәне дә бозык булыр. Ул калептер дигән. Калебебезнең чисталыгы һәм пакьлыгы турында без борчылырга тиешбез. Рамазан ае үткәнгә инде ике ай үтте. Рамазан аенда пакьләнгән, чистарынган җаннарыбыз инде яңадан пычрана, яңадан тузанлана, керләнә башлады. Аны ничек чистартырга? Ничек пакьларга була соң? Тәнне пакьлаган кебек, шампунь, сабын кулланыргамы? Әлбәттә, юк. Чөнки җанны шампунь белән дә, сабын белән дә, су белән дә чистартып һәм пакьлап булмый. Ә бәлки аны Изге гамәлләр кылып, тәүбә-истигъфарлар кылып, яхшылыклар эшләп һәм гөнаһлардан ерак булып кына без чистарта алабыз һәм пакьлый алабыз. Алла субхана ва тәгалә безнең зәгыйфь икәнлегебезне белде. Шуңа күрә ул кайбер көннәрне дәрәҗәсен дә арттырды. Хәтта менә шушы көннәрдә булса да сез Тырышыгыз! Шушы көннәрдә булса да сез җаныгызны чистартырга, покларга ашыгыгыз, ди белән Әйе, нәрсә белән Раббыбыз Аллаһ Субхану ва Тәгалә кайбер айларның һәм көннәрнең дәрәҗәсен арттыра. Рамазан аеннан соң безнең Шәввал ае килә. Шәввал аенда әле 6 көн ураза тота. Хәтта инде мөмин мусульман Рамазан ае белән генә чикләнмичә, Шәввал аенда да ураза тотсын өчен. Һәм аннан соң менә киләчәк безнең, әйе, Зулхиҗҗа аеның да дәрәҗәле икәнлеген Раббыбыз Аллаһ Субхана уә Тәгалә күрсәтә. Бу безнең өчен нигъмәт. Безнең өчен мөмкинчелек үзебезнең калебебезне, үзебезнең җаныбызны чистартырга, җәмәгать. Аллаһ Субхана уә Тәгалә Коръәни Кәримдә Вәл фәҗр вә ләялин ашр дип ант итә. Таң белән ант итәм. Һәм ун, ун төн белән ант итәм. Һәм Ибн Кәсир рахимахуллах бер тәфсир галиме әйтә, шушы ун төн дигән сүз ул Зулхиҗҗа аеның беренче ун көне һәм беренче ун төне дип атый. Шушы ук сүзләрне Ибне Аббас, Ибне Зубәйр исемле сахабалар да шул ук сүзләрне әйтә торган булганнар. Ягъни валаялин ашр дигән сүз астында Фаҗр сүрәсенең менә шу Зулхиҗҗа аеның беренче 10 көне дигән гыйбарә ята дип шушы галимнәр аңлаталар. Шулай ук Бакара сүрәсендә Вә йәзкүрүсмәллаһи фи әйямин мәгълүмәт дигән сүзләрне һәм мәгълүм булган билгеле көннәрдә алар Аллаһ Субхана уә Тәгаләнең исемнәрен зикер итерләр дигән сүзләр астында Ибне Аббас әйтә, менә ул шушы Зул-Хиҗҗә аеның беренче ун көннәре һәм беренче ун төннәре дип атыйдыр. Шушы Зул-Хиҗҗә ае башлану белән, әйе, хаҗ гамәлләре башлана. Хаҗга барган кешеләр изге гамәлләр кылалар, таваф кылалар, Арафа таңында басалар һәм башка-башка шушы хаҗ гамәлен кылалар. Хаҗ гамәле бик изге гамәл. Әйе. Ләкин кызганычка каршы бөтен кеше дә бу изге эшне башкарып чыгара алмый. Шуңа күрә Раббыбыз Аллаһ субханаһу ва тааля мөмин мусульманнарга хаҗга бармаучыларга да мөмкинчелек ясаган, мөмкинчелек биргән, Менә шушы хаҗилар белән бергә, әйе, башка илләрдә, башка җирләрдә булсагыз да, изгелекләр белән узыш, узышыгыз ди. Әйе, алар хаҗ кыла. Аллаһ Тәгалә инде хаҗга барырга теләүчеләрнең шушы теләкләренә ирешергә насыйп итсен, ярдәмен бирсен. Һәм инде хаҗга китүчеләр исән-сау әйләнеп кайтсыннар. Әйе, Раббыбыз Аллаһ Субхана ва Тәгалә баршаларына да ярдәм итсен. Әнде хаҗга бара алмаучылар көрсенмәсеннәр. Чөнки безнең мөмкинчелегебез бар, менә шул изгелекләр белән, әйе, э, хаҗилар белән дип әйтик инде, шушы изгелекләрдә узышырга, әйе, менә шушы Зулхиҗҗа аенда монда булса да изге гамәлләр кылырга. Шулай ук Бухарида китерелә торган бер хадистә

Пәйгамбәребез салләллаһу алейһи вә сәлләм әйтә, ул да олуграк түгел, иллә дә мәгәр әгәр дә кеше үзенең тәне һәм үзенең малы белән шунда китеп, кире әйләнеп кайтмаса дип кенә әйтә. Ягъни шушы Зулхиҗҗа аеның беренче 10 көне һәм 10 төнендә кылынган изгелекләр Раббыбыз Аллаһ субхану ва таалагә шуның кадәр сөекле икән, шуның кадәр кадерле икән, Шуңа күрә без, мөэмин мөселманнар, шул көннәрне бушка һәм зояга үткәрмәсәк иде, изгелекләр кылып шушы гамәлләрне, изгелекләрне башкарсак иде. Һәм Хафиз ибн Хаҗар рахимахуллаһ шушы хәдисләрне һәм шушыңа кагылышлы булган аятларны шәрехлаган вакытта, ягъни аңлаткан вакытта, бу Зулхиҗҗа аеның дәрәҗәсенең шундый олуг булуы Ул шушы айда бөтен төр гыйбадәтләрнең бергә җыелуында, ди. Чөнки шушы шушы айда, шушы көннәрдә бөтен олуг булган гамәл-гыйбадәтләр бер җиргә җыела, яисә бер вакытка туры килә. Ул да булса, Намаз. Намаз инде мәгълүм булганча, биш вакыт намаз көн дә фарыз. Ул да булса сыям, чөнки шушы ун көннәрдә һәм бигрәк тә Гарафа көнендә ураза тоту Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлламнең сөннәте булып санала, бигрәк тә инде Гарафа Гарафа көнендә. Шул ук садака һәм хаҗ гамәле. Ягъни менә шушы намаз, ураза, хаҗ, садака кебек изге гамәлләр бер вакытта туры килгәнгә, Раббыбыз Аллаһ субхану ва тааля каршында бусы Зулхиҗҗа аеның беренче 10 көннәре бик кадерле һәм ул көннәрдә кылынган гамәлләр бик мәртәбәле һәм дәрәҗәледер. Әйдә Гарафа көне, ул инде Зулхиҗҗа аеның 9 көне,

Һәм бер хәдисендә Пәйгамбәрбез салләллаһу алейһи вә сәлләм әйтә, Гарәфә көнендә мин үземнең кол, күпчелек колларымны, әйе, җәһәннәм утыннан коткарамын, дип, әйе, Муслимдә китерелә торган бер хәдистә Пәйгамбәрбез салләллаһу алейһи вә сәлләм әйтә. Шушы көннәрне без ничек каршы алырга тиеш? Әлбәттә, тәүбә белән. Чөнки кеше тәүбә белән изгелек кылырга кылуны башлый икән, Ул менә үзенең җаны һәм калебенең пакьлеге белән башлый. Һәм җаны һәм калбе пакь булганга күрә, аңа изгелекләр эшләргә күпкә җиңелрәк була. Шулай ук кеше теләргә тиеш һәм ниятләргә тиеш, Инша Аллаһ шушы ун көндә күбрәк изгелекләр кылырга тырышачакмын һәм күбрәк гөнаһлардан ерак булырга тырышачакмын һәм барча изгелектә дә алдынгы булырга тырышачакмын дигән ният булырга тиешледер җәмәгать. Безнең инде быел иншааллаһ ул 16 октябрьдә Зулхиҗҗа аеның беренче көне башланыр дип өмет ителә инде 16 октябрьдән. Һәм шуңа бәйле рәвештә әйтеп үтәргә кирәк, кемдә кем корбан чалырга тели икән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, әгәр дә сез Зулхиҗҗа аеның кергәнен күрсәгез, Һәм сезнең берәрегез корбан чалырга теләсә, ул үзенең чәченнән, әйе, һәм үзенең тырнакларыннан бер нәрсәне дә алмасын, хәтта корбан чалган чага кадәр. Шуңа күрә, әгәр дә без корбан чалырга ниятләгәнбез икән, әйе, яисә корбан чалдырырга ниятләгәнбез икән, Димәк, без менә шу Зулхиҗҗә ае башланганчы ук, әйе, шушы эшләребезне тәмамлап бетерергә тиешбез. Ул тырнакларны кисү, әйе, төкләрне кыру кебек, чәчләрне алу кебек нәрсәләрне, чөнки Зулхиҗҗә ае башлангач, корбан чалырга ниятләгән һәм теләгән һәм чалдырырга яисә чалдырырга теләгән кешеләргә шушы гамәлләрне башкару Мәкруһ булып санала. Ә харам булмаса да, мәкруһ, киңәш ителми, ягъни ул гамәлләрдән читләшергә тиеш. Шуңа күрә инде кем корбан чалырга тели икән яисә чалдырырга тели икән, әйе, 16 октябрьгә кадәр шушы эшләрен тәмамлап куйсын, чөнки 16 октябрьдә инде безнең, иншаллаһ, Зулхиҗҗа аеның беренче көне килә дип килер дип өмет ителә. Ә инде шушы айларда, гомумән, шушы көннәрдә, гомумән, нинди изге гамәлләрне, гамәлләрдә ашыгырга кирәк? Әлбәттә инде, намаз гамәле. Чөнки намаз безнең динебезнең терәге булып санала. Намазыбыз юк икән, динебез дә юк дигән сүз. Шуңа күрә инде намаз калдырудан сакларга һәм мөмкинчелегебез бар икән, аны җәмәгать белән укып, Аңа иртәрәк килергә. Һәм шушы, әлбәттә инде, фарыз намазы белән генә чикләнмичә, нәфел намазлары һәм булдыра алганча төнге намазлар башкарырга, әйе, һәм башка шушы гамәлләрне кылырга, башка намазларны да кылырга, чөнки Алла субхана ва тәгаләгә якынайта торган иң зур гамәлләрнең берсе ул намаз гыйбадәте. Бер кеше Пәйгамбәребез салләллаһу алейһи вә сәлләмнән сорагач, Әйе, ничек мин Аллаһ Тәгаләгә якынаем? дип, Пәйгамбәребез салләллаһу алейһи вә сәлләм аңа әйтә, Әгъинни ала нәфсика би кәсрәти суҗүд, син үз-үзеңә күп сәҗдәләр кылып, әй, ярдәм ит һәм булыш, ди. Шулай ук Пәйгамбәребез салләллаһу алейһи вә сәлләм бер хәдисендә, Син күпләп сәҗдәләр кыл, чөнки синең бер сәҗдәң, сәҗдә кылган саен, синең Аллаһ Тәгалә каршыңда дәрәҗәң арта һәм гөнаһларың кими, дип Пәйгамбәребез салләллаһу алейһи вә сәлләм әйтә. Шуңа күрә инде мөэмин мөселман тырышырга тиеш, бигрәк тә менә шул көннәрдә, Зулхиҗҗә аеның беренче көннәрендә, әйе, нәфел намазлары да башкарырга һәм инде үзенең фарыз намазларын сакларга. Шулай ук ураза тоту. Ул инде гомумән изге гамәлләр рәтенә кергәнгә күрә, шушы көннәрдә ураза тоту ул мөстәхаб булып тора. Ә инде бигрәк тә Хәерле була дип әйтик, бигрәк тә яхшы була. Һәм әгәр дә без Гарафа көнендә, ягъни Зулхиҗҗа аеның 9нчы көнендә уразабызны тотсак. Чөнки пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, Гарафа көнендә ураза тотучының ике еллык гөнаһлары кичерелер, ягъни үткән һәм киләчәк елгы гөнаһлары кичерелер дип пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә. Башка көннәр хакында пәйгамбәребезнең ураза тотканмы, юкмы икәнлеге китерелмәсә дә, галимнәр ураза тотуның изге гамәлләр изге гамәл булганга күрә, шул көннәрдә дә ураза тоту мустахаб дип әйтәләр. Хәтта имам Ан-Навави әйткән, шушы 10 көндә беренче 9 көндә булып чыга инде, чөнки 10нчы көн ул гаеп бәйрәме, анда ураза тотырга ярамый. Шул беренче 9 көнендә ураза тоту ул бик зур мустахаб гамәл дип әйтә. Шулай ук намазлар хакында инде, төнге намаз хакында бигрәк тә Сәгыйд ибн Җубәйр дигән бер сахаба әйткән, сез шушы төннәрдә утларыгызны сүндермәгез, ягъни инде төннәрен дә намазда һәм изгелекдә, зикр кылуда, дога кылуда булыгыз дип, шушы сахаба безгә әйтеп калдырган. Һәм дә шулай инде, әлбәттә, мөмин мусульман гомумән Ул көннәрдә генә түгел, гомумән дип әйтик, һәм бигрәк тә ул көннәрдә үзенең күзен, үзенең колагын һәм үзенең телен гөнаһлы гамәлләрдән сакларга тиешледер. Бигрәк тә инде Гарәфә, Гарәфә көнендә. Чөнки Пәйгамбәребез салләллаһу алейһи вә сәлләм әйткән, кем дә кем Гарәфә көнендә үзенең колагын, үзенең күзен һәм үзенең телен сакласа,

Сүзләр белән Раббыбыз Аллаһ Субхана уә Тәгаләне олуглау һәм мактау кебек мактарга тырышырга тиешбез. Шулай ук инде күп кенә догалар кылырга һәм күп кенә истигъфарлар кылырга һәм җәһәннәм утыннан котылуны сорарга Раббыбыз Аллаһ Субхана уә Тәгаләдән сорарга тиешбез. Хәтта шушы көннәрдә, ягъни Зулхиҗҗә ае башлануга Гали ибн Әби Талиб шундый дога кыла торган булган, Аллаһуммә әгътик ракабәти минән-нар, Эй Раббым,

Әйе, Рамазан ае үткәннән соң, ике ай үткәч, тагын чистарынырга, пакъланырга, әйе, форсат һәм мөмкинчелек бирә. Шуңа күрә инде ул көннәрне һәм ул төннәрне заяга үткәрмик. Әйе, бүгеннән үк шул көннәргә әзерләнә башлыйк. Инде 16 октябрьдән безнең Зулхиҗҗә ае башлана. Үзебезнең тәнебезне кайгырткан кебек,

Борчуда, хәсрәттә булган барча кардәшләребезгә дә шушы авыруларыннан, шушы авырлыкларыннан, кайгы-хәсрәтләреннән котылырга ярдәмен бирсен. Аллаһ Субхана ва Тәгалә әҗәтләрдә һәм бурычларда булучыларның шушы әҗәтләреннән һәм бурычларыннан котылырга ярдәмен бирсен. Раббыбыз Аллаһ Субхана ва Тәгалә шушы дөньяда булган барча мөэмин-мөселманнарга, мөэмин-мөэминәләргә үзенең ярдәмен биреп, мөселманнарга җиңү бирсен. Әй, ислам илләрендә дә, башка илләрендә дә Раббыбыз Аллаһ Субхана ва Тәгалә мөселманнарга ярдәм һәм ныклык бирсен. Аллаһ Субхана ва Тәгалә мәчет-мәдрәсәләргә, фәкыйрьләргә, мескеннәргә, мохтаҗларга ярдәм итүчеләргә, булышучыларга әҗер-савапларын насыйп итеп, байлыкларын арттырсын, үзләренә дә, тормышларына да, гаиләләренә дә Раббыбыз Аллаһ Субхана ва Тәгалә бәрәкәт бирсен. Шулай ук мәчетебезгә садака бирүчеләрнең, хәер кылучыларның Шушы биргән изгелекләрең, кылган изгелекләрең Раббыбыз Аллаһ Субхана ва Тәгалә кабул итсен, нинди теләк, изге морад белән бирә торган булсалар, теләкләренә, изге морадларына ирештереп, аларны мөэминнәрдән киткән, вафат булган, туганнарына, якыннарына да ирештереп, каберләрен нурлы һәм киң кылып, караңгы гүрләрен якты кылып, урыннарын рәхәттә кылсын, урыннарын рә җәннәттә кылсын, Раббыбыз Аллаһ Субхана ва Тәгалә кабуллардан әйләсен. Аллаһуммә гъфир лил-мөэминина вәл-мөэминат, вәл-мөслимина вәл-мөслимат,